Nannak ah thawk cangka khan zaw ah khan phasak a si kaw cu kan kuat hna. Atu ah kanmah kuatmi nih kanmah donak ah an cang na timi ko he pehtlaim zaw kan har tuk ka bawm u ti caah khan hei ti ka bawm hna. Cu bantukin Mindat Zong ka bawmh hna i atu A zong khi dollar kan kuat bal hna. Kha ka chim ṭhan lai. A zong hi hmailei ah ral ka si awk si lo. Kanmah cu aa Myo Hlaing ralhrang a do timi alliance kan si awk si kan ti caah khan i zong khi phaisa kan lomh bal hna i atu ah an lomhnak zong kan sinah document um ko ti chim ka duh fawn tutan cu news kan chim lai lo mah kong he kan von sar man a hau ti kha kan von ruah caah mah he von sar man kan duh mah hi i cuannak le thil ti khawhnak langhternak caah si lo ti kha pakhatnak ah chim kan duh Cucu a ruang a um. Dohthlennak thonghnih kum kul kum khat in aa thawk in nihin ni tiangah a bik in Hakha miphun kan ti lai, Thantlang, Hakha nih kan si khawh tawng kan i zuam. I Thantlang Hakha tiah pahnih ka chim lai lo Hakha tiah ka ti ko lai i kha khan Thantlang aa tel chih ti kha na vun theih lai. Khoika hmun poah Hakha Thantlang cu community pakhat biaknak pakhat kan si miphun pakhat cia miphun pakhat cia hrim zong kan si caah Hakha ti khan ka vun chim lai. Kan si khawh tawng kan i zuam i Chinram hriamtlai bu kan si khawh tawk in Hakha miphun nih kan i zuam i dothlennak ah si cu ta tiah tangka kan si khawh tawk in kan thawh kan i zuam. Phu khat hnu phu khat kan bawmh hna, kan pekchanh hna, kan dirkamh hna. I Hakha miphun cu A piat tein chim ko ahcun atu CC ah ṭha te ummi CC dirkamhmi zong kan si nihin ni tiang. A hlan lio tein CNF a rak dirkamh i nihin ni tiang CC Chinland cozah hon dir tiang ah Hakha miphun hi biatak te dirkamhtu kan si ti kha ka chim ngam. CJDC a dir lio zong ah

tangka ngeih lo caah biatak ten CJDC caah tangka kawl si. Mah tangka kawl lio ah khan tangka thawhmi CJDC riantuannak ding tangka thawhmi vialte kha 90% zakkhat ah sawm ko tuk cu hakha miphun nih kan pekmi si. An pekmi si. Pengdang nih CJDC tangka thawh cu an um lai nain kutdong kutdong khiahkhim kutdong relkhim hrawng an si lai. Asinain pengdang hriamtlai phu chungin luban tlaih dih kha an duh. Thutdan lawng kha an duh cio. Mah dirhmun ahcun kan rak dir. Hakha miphun nih a bik in Yaw, Yaw atu kan kawi Wei Diep kan timi Yaw pawl zong kan bawmh hna. Yaw kan bawmh hna a donghnak ah Yaw nih cun heh tiah kan kawi in Hakha mipi eidin ding an kan kham an kan phih. An kan vei. Biatak tein sisi doh dingah biatak te a cawlcam i an hun chuah. Kan palet Si khawh tawk an bawmh si. A tuah biatak tein sisi pawl an daw in dum hna. An bia le an holh chiat ning le Hakha miphun rakap sin epe cu kha bangete ti tu an si. Mindat zong Hakha si Hakha miphun nih ramleng nih a si khawh tawk in kan i zuam i bawmh cio si. A donghnak an dir hmun mah hi si. Atu Reverend Doctor Bawi Hrin nih Thlaur Bawi Hrin chimmi kha van ngai u law AA tiang kan rak bawmh. CNO zong biatak ten tlak rak aupi si. Hakha miphun i tangka tortor rak thawh. Adoknak ah CC hloh a tim le CC a rem lotu Hakha miphun in politic a leihtu CC CNF cu Hakha ta ti a aupitu mah kan bawmhmi chung lawngte minung khan an si lila. Cucacun ṭhaten ruah a hau. kanmah thahnak dingah namte maw kan rak i tat kanmah i toihnak ding tisa maw kan rak i lum ti kha ruah a herh ngaingai atu thlaor bawi hrin i reverend doctor thlaoi bawi hrin chimmi kha van ngai lo AA tiang in dollar in an rak bawmh AA nih lawmnak caan ṭiami zong ni ni tiang um asenan AA nih zei tluk an dah hi tluk an kan tuah kan to tuah manu kan lungfim a hau kan lungfim a hau Kannih cu miphun tenau kan si i dawtnak Jesuh sin timi cu a thei duh lomi minung zong kan si. Kan lung a tenau ca zong si lai. Mah dir hmun ah nihin tiah kan dir cuahmah hi tuah hmanh u. Hriamtlai pipa a bik in Hakha miphun i kan bawmh lomi cu PDF zolan hi an si rua ka ti. PDF zolan lawnglawng kan bawmh lomi si rua ka ti. A dang paoh paoh atu CB chungtel ai ti i AA bochan in tlang kip cul kip in a aumi keimah kum lo cun ti a aumi Keimah lo cun ti a aumi Hakha miphun minhmang in politic a lei i he a kio aumi mah vialte hna kha Hakha miphun nih rak bawmh le rak chanh ciami lawngte kha an rak si ko. Kha kan bawmchanmi kha holh chuah ti sinak si lo. Mah hi an bawmhmi hna pengtlang hriamtlai phu kha kan ti hnawhmi si lo. Halkha miphun kha kan lung a fim hau. Kan thinlung a rak kau. Kan ruahnak rak kau tiin kan rak i ruah i a donghnak ahcun kanmah Halkha miphun le CNF pehtlaihter in CNFCC cu Halkha ta ti a autu, a khuangtu. Mah kan si ko. An peng an tlang an miphun i vanlawng bomthlak le harnak in lokak an ton ah anmah pengtlang hmanh anmah pengmi hmanh nih bawm duh loin Hakha miphun le Khrihfabu nih tangka ting zazan he kut kan samh lengmang. A donghnak ah cun Halkha miphun in politic lei mah dirhmun an hi tiang an kan dirpi an kan tuahtomi hi lungfim a hau. Mah hi kan i holhchuahnak le kan kan thilti khawhnak kan i uan thar a si lo. Mah hi chim a cu chim a herh ko tiah kan ruah caah a si. Tawngpain pawl vialte khi haunin a holh a leh piak hna. ha kholh i catialmi media pohpoh khi a hau nih dah tlawngpai le AA khi holh a leh piak hna. Kan theih dih a hau peng a hau tlang nih dah tlawngpai CB lu tlai holh lai holh thiam lo le AA pawl saka va pian piak le translation tuah piak hna. Kan hngalh dih. Ngaingai ahcun kan si khawh tawk in Halkha miphun CCCNF a dirkamhtu miphun nih dakaw dollar kan si khawh tawk in kan neih lo chun kan rak in bawmhmi hna lawngte an rak in bawmhmi hna lawngte nan si ko. Hakha miphun kan lungfim cu.